thlir tute ka channel ah ka lo lawm leh vek chauh a hei tun ṭumah chuanin vawiin nikhat pathian ni a ni a ruah sur nasa khawp mai a hei tuna kan hmuh a screen a kan hmuh ang hianin chartlang lili veng lengtawi tih a ni khimi hmun khi lengtawi tih a ni a eh ruah sur nasa lutuk avangin khimi hmun khi min thei tur dinhmun a a din avangin. He chawlh ni leh ni lo pawh sawi thei ni lo a, hi hnan thawk mup mup a, thil tihfel ngai lai zawng zawng te tihfel tumin ti hian thei tawp an chhu a, an che nasa a ni, chu chu kan en ho ang a, tichuan sawi zui ngai lai te, sawi bel ngai lai te la awm a nih leh, kan sawi bel leh turah ngai la thawm e, eng pawh ni se, en ho leh phat ang aw. Pathian ni chhun lai vel a ni a, hei tuna kan awmna hi chang tlang lili veng leng tawi a ni a, tunah hian kawng thlang lam hi ah min mai thei tur ang deuh hian a awm a, kawng hi a hniam duih tawh mai a, chuan hei tunah hian PWD highway division uan lam te pawh a rawn lang nual a, hei kan hmuh ang hian kawng chhak lamah tui an luan tir tan a, chuan. A khum side drain bawr vel khu rawra te leh brick te huan a hnawh hrep avang khuan tui hei kawng laiah hian luang dul dul mai a an luang a nasa hle mai a taka ah
khawi an tum ning ka hria hei engtin nge an tih zel dawn kan thlir chho ang a hei ah hi a kawngpui hian tui hawk a luang hum hum mai a hei helaiah hian hi hetah hian kan hmu thei mai maw. I silpaulin an phah a, amaherawh chu hemi silpaulin chhunga tui luh chuanin ngaihtuahna bak bak thil tha lo kha a thleng thei a ni. A hi tui liam nasa khawp mai tui hawk. A then chu lo min tawh hei kawng hi a hliam duih tawh mai a, chuan an che tlalai vel hi thla kan han lang a, a boruak bawr vel hi hei an buai khawp mai, Pathian ni mah ni sela. An buaizia ka hna'n tho lawk ang aw, an sawi tawng khan vawiin hi Pathianni zun nikhat Pathianni chhun lai vel a ni e. Aw e e tla. Ah, electric ban a mi. Thir ban a tlu dawn.
Khi chu awn bui mai a. Thir ban a tlu dawn a, hei helai hmun hi. Ah khai. Char tlang lirli vengleng tawi. Aw char tlang lirli vengleng tawi a ni chu. Hei thir hrui hi an off em aw, a hlawm khawp mai a. A hlawm hle mai helai hmun chu. Umm e hei a bula mi te an mang ang tawh a ni. Helai hian thir hrui a thut tep a. Chuan hei khel ah hian in a then motor pawh

Kawng te hi hek huam ang tih hlauh hle mai a. Hei helai hi a thih nge.

Sawi la sawi hnu, ruah hi awl lovin a la sur deuh char char a, bang lovin tih teh ang, bang lovin a la sur deuh char char a, tin sur lova han reh deuh thuak kha a rawn nei zauh zauh chauh a. a tlangpuiin a sur deuh che che reng mai a ni eh hei ni thum thleng khi eh sur tura an rawn sawi a ni leh nghal a khaw chin chang hriat ten an rawn sawi bawk si a tin tlang ram a nih ang in min lo tur leh hlawm lo deuh tura kan ngaih pawh tikhian a rawn min zel bawk si a a buai thlak khawp mai a in ralrin pawh a har dawn khawp mai.
hei a den thei khawp mai khu tlâng lamah khuan an nghâk thap mai a.

Eng nge helai hi chet a tum ni? Hriatthiam har khawp mai a. Khi khila hrui khi in tawn lo se chuan in a tla lo ni hi tawn a helai tir ban hi. Aw hei helai tir ban hi tlu tep a. Khu ma chu ner lamah hian a in tawn ber vangin
a la tlu lo chauh a ni. Hei helai hian awm dan vel khan ti la nga khu.

Changkian tuam mai a helai in hi hei a bul vel hi an siak suk tawh mai current hrui an off tawh tun ah hian helai khi hi chu chu lampang khu company peng pan thlak zel na a ni a.

Khua thlangah in an sanin an rel ruaih mai bawk a. Kawng hi hei kan hmuh ang hian thlang lamah hian a lei nasa tawh a ni. Thiam hle tawh a ni. A lei sa seng lawk hi a tha a ti khawp mai a, a ngeidan mai mai chuan thil tihfel tur thil tihfel ngai tur kha a awm nual dawn a ni. Aw hei hetah hian PWD. Highway lam te pawh an awm a ka hmu nual mai reng court nen highway division one te an awm nual khi khi ta te pawh khian nge kawng kawng khi kawng khi lei tlat mai sin a hla awm hle mai
an rawn tawih awm a ni chuan khula hun road block a awm kan tih kha tumah han tlan tlang-- tih hrih lo a eng nge kan en zel dawn hei heng lai lui kawr chho te hi a khi awm em tih te a chhan chu khi kawng khi a a hniam em em tawh mai a lek tluih tawh mai a
a lei tlat nih hi Aa, khai tak a awm a ni tira ru. Ti vak mai na awm si lo a, ru a bang lo khawp mai a su hi maw? Chungah khuan tui nu tak tak, a tui hawk nu a li peng pum tawh mai ni. Umm. Chuan khi khi laia in dawr te pawh khi an insem hawi tawh a. Aa, a in la ruak ding ka hria a. Chuan hei rawng rakhawl te pawh hi an la dawn nge a ni tiang khan. an buai mup mup mai a chuan khing lai kawng chhak lamah khian hmun rem laiah hmun him laiah bucket te an theh chho mial mial a ti khan hei tlai a kan hmuh ang hian an theh chho a hei kawng chhak lamah hian tui luan tir an tum niin ka hria hei eee an buai khawp mai. Aw khi i laihte khian tui a tling a nih khi he khai a pui hle mai hlawm a na thlang a bungraw dan a ni maw tui la chim a ni maw e khulai dawra mi hun dah in thiar chho a ni maw aw khu a changa mi hun in thiar ruak ve hlawm em e khu khu a bul vel khu kau a mi hnuai khu

Tuina chim pet put mek hi. Ani khawp mai. Tuia chim khawp mai a. Sangva tlawm ngai ten oi ku va tla kha a len ta. Hei tui hi kawng chak a luan tir an tum a. Pu.
Aw e bur tui tak tak chi a rawn chhuak pur pur mai a. Chuan he khai he sung sung mai tikhan. Kawng chak lamah hian tui luan tir a, helai min tur hu a chhan theih takin tiin an hna tlang mup mup a nia hei.
Tui hi hemi drain pangai hi a hnaw vang hian drain pangai a a chal theih chuan a zia mai tur a ngai ang. A hnaw nasa hle tak mai a. Tlangval thalai helaia a.

ti bal hnau khawp mai sei siam awm ho a khai hei tawp an chhuan rah chu om tur a ngai ang thim tur a ngai ang
khawl hi khawl hi la son do mi e nia e ni don tak hei khawl hi hno o

Heti laiah hianin a chhak atang khianin nichina an hawlh kha maw? Mau an hawlh kha. Sergeant thla vek a ni ta a ni. Khimin hnawh khi a inhnawh chuanin hei kawngah hianin a thlang lampangah hianin a luang thla vek dawn a, kha khanin lei timin anga tih kha a hlauhawm a ni. Chu chu an thaw chhan leh hemi an thil tih fel chhan pawh a ni a. Engpawh ni se, khimi sergeant an siama tui luang tlang theilo khi han siam fel phawt sela tlem chuan a inchhan thei mahna an ti a, a min te an hlau vanga theih tawp chhuan a ni. Buai khawp mai Eden thar veng ah Eden thar te kan tih helai hi Chaltlang Chaltlang Lili veng leng tawi veng a ni han buai khawp mai chuan hei helai hian kan hmuh ang hian side veng hi hei rawra hian a hnawh tha vek si a tlu khutah khuan hemi rawra pawh hi an thian an haihkawh dawn nge ni. Side tui a rawn haw haw tan a, side reng pangai chuanin tiang hi a ni a. Aa hlawh vek mai a ni. Hei, khi tikhian a rawn luan tir anga, helahin brick a awm bawk a. Chuan hemi min mai tur hi an chhan theih a ni beisei a. Hmm, a tam em alawm le. Kan hmuh dan a ni e. Hmm. A buaithlak khawp mai. Ruah sur awl bawk si lova, lei min a tam bawk si a, khatiang khan kan tunlai boruak a ni. Khami kan en atang khanin sawiduhte kan nei nih chuan comment section ah khanin kan lo sawi leh theuh dawn nia. Umm, khati zawng kha ni leh phawt rawh se.